מ'האט שוין געשמועסט ביי ריגוז רב שי ל ג, תשי ל ג איז שוין געווען פֿיר הונדערט יאר נאכן בית שמש, און פון דעמאלטס אויך פֿופֿציק יאר שפעטער, האט עס שוין כמעט קרוב צו פֿינף הונדערט יאר, האט ר' חיים טאלעקער אים בשם הקדוש, ווי קענסטו, ווי קען מען זיך מדמה זיין אין דער עבודה דורך גארנישט? אינדערין זענען דאך אזעלכע קליינע מענטשעלעך, אזוי האט ער געזאגט אז היינט א איד טוט א קלייניקייט פארן אייבערשטן, ער פלאגט זיך אביסל פארן אייבערשטן, א מצוה איז חשוב אזוי גרויס ווי די עבודה פון תנאים ואמוראים, אנדערע פלאץ זאגט ער אזוי גרויס ווי די עבודה פון כהן גדול, און בית המקדש אזוי גרויס די עבודה פון רבי עקיבא, די גרעסטע השגות און טאמער נישט און דאס איז פארוואס ווייל ווייל דאס איז די לשון, דאס האט מען לאנג געזעט נישט אינעווייניג די לשון און און און און.

השגות רוב זאכן זייער אסאך זאכן האט מען נישט קיין השגות דערין האט מען געוויזן די חלום אז דער משיח שייך צו צדיק אדון דער משיח בדור הזה געווען משיח אבער פונעם לאמיר אויף צוקומען צום ענין א בנק פארפעלט די מאריא קדוש פאר וואס זענען דאס לשון אינעווייניג פארפעלט די מאריא קדוש וויאזוי קענסטו מיר זאגן מען האט א גרויסע נשמה בשעת איך ווייס וויאזוי

בשעתו וואס זי האט זיך נאך געפלאגט יונגערהייט בצעדיך און נאך די חתונה פשידען זיך געפלאגט אין פשידענע זאכן וואס אין קיין מקום להאריך דער ריקוויטש האט נאר געדארפט מחזק זיין זאלסט וויסן די קענסט צוקומען צו גרויסע זאכן אבער כינע ווי די גמרא זאגט דארטן וואס די און אז ער גייט ער זאגט דער ריקוויטש האט אים געזאגט דער צעדיך האט אים געזאגט דער ריקוויטש האט אים געזאגט אז די מענטשן ווייסן נישט וויאזוי מען קוקט אן אין הימל און אזאך מענטשן ווייסן נישט וויאזוי מען מעסט אין הימל א זאך, מענטשן מיינען מען מעסט אין קאמעס, ס'איז דא אויף ענגליש איז דא קאמעס און אייכעס, אויף ענגליש הייסט עס קוואנטעטי און קוואליטי, מ'קען זאגן קוואנטעטי, א מענטש האט וואו א טרעילער, דארט ליגט קומט אן א טרעילער אין בית השחיטה, דארט ליגט דארט ווייסט וויפיל טויזנט טשיקנס, דריי טויזנט טשיקנס, כ'ווייס, א פולע טרעילער, א ריזיגע קאמעס, ער קען זיך אריינדרייען ארויפפארן אין בארג, שוין, וויפיל ליגט דארטן?

איז ס'איז דא אזא מין זאך וואס ווען מען קוקט מען קוקט אויף קאמאס ער קוקט אויף אייך דער איר טוט איז דאס רבי חיים וויטאל מענטשן ווייסן נישט ווען מען קוקט אין הימל און אזויפיל מיט אזויפיל מיט אין הימל קוקט מען ווי שווער איז דער אנגעקומען ממש דאכט זיך אז דאלף אין צער הוא אגרא אבער מען קען זיך נישט פארשטעלן ווי ווייט דאס גייט פון די היינטיגע דור איז דא נידריגע נשמות א נידריגע דור א נידריגע און און דאס איז פון דעמאלטס ווען מען שמועסט מיט דעם וועט עס זענען כמעט פינף הונדערט יאר צוריק

כ'האב אמאל געהערט פון א רעדנער א גוט ווארט, ס'איז אזוי גוט אז מען זעט אים ביי די ברינג טראקס, זיי פארן ארום, און דו ביסט נעריש אויף אופער סטריט און נישט ווייט פון דארט, פון דארט דא די ברינג טראקס וואס טראגן קעש, די טראקס טראגן קעש, א געפאנצערטע טראק, מע קוקט אויס ווי א מיליטערישע טראק, איז נישט ס'קוקט אויס, איז א כמעט ווי א מיליטערישע טראק, געפאנצערט. מורא'דיג העווי אייזן און שטיינער וואס פארט מיט א מיט א מיט א איינער פארט מיט א ביקס פארדעם און נאכדעם שטייט מיט א מיט די גארדס מען לאזט נישט קיין רגע ארויס פארט דורך גארבידזש טראקס און זיי האט נישט קיין גארדס האט נישט קיין שומרים פארוואס דא דארף מען א שומרים און דא נישט ווייל גארבידזש איז קיינער נישט אינטערעסירט אוועקצוכאפן קיינער נישט אינטערעסירט צו גנב'נען. אז מען טראגט א מען טראגט א א טראק מיט קעש עס קען דארט ליגן א מיליאן דאלער איך ווייס נישט איך קען מיך נישט אויס פונקטליך זאל מען זאגן צופיל קען דארט ליגן מיליאנען דאלארן יא וואלא דארף מען טראגן מען טראגט פון איין באנק צום צווייטן די די טראקס וואס טראגן קעש פון איין באנק צום צווייטן דארף מען האבן שמירה א שוטה וועט פרעגן א שוטה וועט פרעגן וואס איז פונקט פרעגן דעם ברענגסטו פונקט די דארפסט האבן שמירה ס'צוברעכט זיך נישט זעהסט אזויפיל טראקס פארן ארום גארביטש א קראנקע פריי פונקט ווי מוזט דיך נישט פארפאנצערן מיט א ביקש מיט א גאן און מוזט צאלן פאר א געלערנטע מענטש פאר א געלערנטן שיסער קענסט דאך פארשטיין אז א שוטה וואס איז אוודאי פונקט ווי איך ווייל איך האב איך האב די ריכטיגע סחורה איז ווען מ'זאגט דארט אין הקדמה זאגט מען דארטן אז מ'שטייט און און און און. אז די גרוימע סוילען שטייען און לאזן נישט אפ, מנעני מני רחימה, ווער, וואס, לאזט דיך הרג'ן, און פון וועם לאזט דיך הרג'ן, זיי די זינגען שמחת תורה, די מנהג ביי חסידים, מען זינגט די שטיקלעך פון חרדים, די די שירי אהבת השם, דביקות בהשם, איז איינע פון די שטיקלעך איז צווישן די הקפות, מען זינגט שמחת תורה בייטאג, ביי אונז זינגט מען אנדערע זינגען עס שמחת תורה ביינאכט, יעדער איינער האט זיין נער און נערה פארשטייט, קדשיך וביניך ובין העמים.